Шоу, шоу!
Әйдә, алкышлар кай, алкышлар кай. Вот, менә хәзер башларга була. Э, эфирда безнең ха-ха шоу. Ха-ха шоу.
Ха-ха шоу. Ни өчен ха-ха шоу дип атала? Шамил, ни өчен ха-ха? Чөнки без монда ха-ха диябез, бик күп иттереп. Э, мин мин уйлаган идем, син хәйтәсен. Без чөнки без монда ха-ха ловить итәбез. Ну, дөресен генә әйткәндә шулай, без көләбез. Э, ә без бит инде чын татарлар булгач, татарлар ничек көлә? Менә син татармы? Әйе. Ничек көләсең син? Э, ха-ха-ха-ха дип. Иң мөхиме х дип түгел, ә шәһәр дигәндәге х белән генә. Х, х. Җиңел. әйе бик интеллигент тыйна булса дип көләбез инде һә дип көләбез шуңа күрә һә шоу
мин шамил
Ну әйе, ничә яшь, кая укыйсың, кая эшлисең?
Миңа 27 яшь, мин маркетплейсларда сатам. Я Камет КВН командасыннан. Татар лигасының иң кызык командасы. За всю историю, понятно?
Бу сезнең үзегезнең командада булган фикерме? Әйе, без моны. Без самая смешная команда.
Ә син кем? Мин, мин, э, мин Рамиль, Рамиль Закиров, җырчы, алып баручы. Э, Тагы кем әле мин? Э, Блогер, мин атам. Э, Шулай ук маркетплейсларда сатам. Ну, ансы минем күбрәк хобби. Алтын барс.

гәҗит укырга яратабыз. Менә мәсәлән, мине бүген Акчарлак гәҗите. Синең нинди гәҗит? Минеке Ирек мәйданы.
Ирек мәйданы.
Син ирекле мәйдан. Әйе.
Майдан иде Ирек.
Син бүген Ирек буласың. Ә, шушы гәҗитләрдә бер бөтенебез дә белә, була бит инде мәзәкләр рубрикасы. Һәм шул рубрикадан алынган мәзәкләрне без бер-беребезгә укыйбыз һәм көлдерергә тиеш булачакбыз. Кем көлә, шул җиңелә. Яисә кем көлә, шул кем була?
Хахалкин. Хахалкин була. Урыс. Урыс Хахалкин була.
Суефа.
Юк, син җиңдең, значит, син Ну, башлыйсың. мин выбираю син.
А, алай что ли? Конечно.
Ну ладно. Генералның оныгы туган икән. Кемгә охшаганлыгын белер өчен генерал роддомга адъютант җибәргән. Адъютант кайта да Генерал, сезгә охшаган. Чынмы? Йә, кайсы ягы белән охшаган? Сөйләп җибәр инде. Оныгыгыз сезнең кебек үк өләш, зур корсаклы һәм гел акыра.
Нормально. Класс. Акчарлы.
Бу син аңласын өчен әйме? Бу менә бу мәзәкләр арасында иң кызык мәзәк булды. Дальше. Ну, блин. Ә мин бит әле әйтергә онытамын, миндә бүген тагын бер гәҗит бар, бонус. Бонуслы гәҗит, э, безнең гәҗит.
Безнең гәҗит бигрәк тату кәҗә белән. Менә кәҗә карап тора тәрәзәдән. Гәҗит аңа сәлам әйтә. Рәхмәт укый. Кәҗә нәрсә эшли?
Карап тора һәм чәйни.
Пока такси бара бугай. Ә, Запорожец янына танк килә дә сорый икән. Запорый, запорый! Запорый! Запорый, запорый! Ә нигә синең йөрәгең артта? Эй, танк, син туйдырдың инде. Мин бит сорамыйм, нигә синең әгъзаң маңгаеңда дип.

Авария булса, чүкеш белән ватыгыз дип язылган бит. Может быть, безгә Акчарлак яисә Ирек мәйданы шалтыратыр и алыр безне эшкә хотя бы ярты ставкага. Алыр.
Әйе.
И без аларга просто ну, кызык анекдот уйлап табабыз. Давай, мин, мин, мин с удовольствием. Әйдә менә вот, например, ну, кәҗә белән үгез баралар ди урам буйлап. Үгез кәҗәгә әйтә, ди. Карале, син теге күрше Фәритне беләсеңме соң? Юк.
Уже кызык, беләсеңме? Давай. Ничек инде белмисең?
Син бит аның сараенда яшисең. Ә, шулмени ул?
Алайса беләм. Вот, уже видишь. Ну, я 0,5 түгел, 0,25 ставкага булса да инде. Все, миннән икенче анекдот. Ике татар окопта утыра. Шул чак немец килеп чыга да Ник шлисең, ник шлисең? Тәрҗемәсе атмагыз. Татар карап торган торганда, нишлим, нишлим, атам!
Гуманитарный юмор Мгм. булды бусы.

Син йоклаганда дошман керфек тә какмый. Шулай булгач, рәхәтләнеп йоклагыз. Интексеннәр йокысызлыктан.
Мин вообще аңламадым анекдотны, но бу вообще мощный булды монысы. Президент хатыны йокларга яткач иренә әйтә, Менә егерме ел уйламагансыңдыр әле,

Ә безнең ачы нинди счет соң? Мин җиңәм пока. Миңа кажется, син җиңәсеңдер, мин потому что бик күп күрдем. Мин хәзер киләсе анекдотны көйгә салып укыйм. О, давай.
Ират табибка, Ират табибка, доктор, доктор, мәңге яшисем килә. Нишләр икәгә икән соң миңа, илән дустым, илән. Һәм мәңге яшәячәкмен мә. Юк андый теләгең качар. Давай, следующий я диго. Давай. Әйтәсең рэпчик формасында, давай. Брат, Давай, давай, пу, пара.
пу, пу, пу, пи.

Типа почерк әйбәт, значит яхшы укыган. Да. Ә, яхшы укымаган, точнее.
Нормально же? Генә бит. Таптык шоуның яңа форматын. Әйдә мин укыйм. Рәсмә кем тавышы белән? Айнар Галимов тавышы белән. Шакамы? Да.
Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле туганнар. Авыл ирләтен Мәскәүдә йөреп кайтаны. Кайтырсына бөтен авыл халкы җыела. Дуслар туганда. Тегесе күргәннәрен түкмичә чәчмәчеләргә керешә. Бик кызык, бик, бик, бик, бик кызык бер кибеттә булдым ди. Секс-шоп дип атала. Картылган хатыннарга да хәтле саталар. Беләсегез килсә, туганнар, дуслар, чын күрдем. Аның бер тол хатыны телгә килә. Кабартылган ирләр дә юкмы соң? Дөресен әйтим, ирләрне күрмәдем. Кайтарып җит кайтарып җиткермәгәннәр шикелле. Ә менә алар запчастләре белән киштә туган. Рәхмәт. Сезгә хәбәркә. Аннан. Анекдотны аңламадыңмы, кайдысы? Ты понял, нет? Да. Че? Запчасти не хватило.
Алайса сине көлдертер өчен мин э, киләсе анекдотны сакау кеше сыман укыйм. Сакал кеше кебек. Сакау кеше кебек. Давай. Ире хатынына Хатыныма мында бит бер су сакал хәреф тәйб. Ә менә минем шундый сакал. А, давай.
Сакал. Сакал.
Ата-аналар җыелышында нәрсә сөйләделәр? Кыскача гына. Кыскача гына синнән бер мең сум. Так. Беттемени? Бетте. Менә шундый анекдотлар. Мин хәзер бригадир булып укыйм. Кызык булса көлерсез, кызык булмаса лайклар куерсыз. Имтиханда ни студент э, кызның көймәсе комга терәлгән ди. Ул бит шамалаган күпне күргән ир-ат укытучы әйтә аңа. Аңа әйтә. Ни ди, я ди, чибәркәй, төннәрен буш вакытың бармы ди? Тегесе әйтә, бар, бар, ничек булмасын инде.

Ә, Ирек мәйданы гәҗитенең подпискасын бүләк итәбез. Бер айлык. Подписка.
Ну, Яндекс Плюс кебек. Э, Әйе.
Только лучше. Сезне белән булдык без.
Шамил Рамил.
һәм Хәһә шоу. Пока.
Шоу-шоу!